Ka kite tātou i a ia kei te kaha te kukome, kei te kaha te kukome pēnei, nē? I pēraka ai he māuiui kei tēnei taha. Ko ana mai kuku kei te kuku haere ki te pupuri i te mamae, nē? Mehemea tātou e whakanoho ana i te tamaiti nei, ka whakaatoro i ana waewae, kai kite tātou he poto tēnei o nā waewae. Nā te tītaha o tana tinana, kua kūmea ake nā uaua o tēnei taha. Kua torotoro anō tēnā taha nei? Kua poto te waewae o tēnei taha. Kei te kukume ngā maihara. E noho ki runga kōrero. I tanohia o hou. Tanohia o hou.
Thank you Susan.
Ka toro waewae whakamua. Nei, kua kite tātou kei te poto tēnei. Nā, he mahi mā tātou, he kumekume nā uaua o tēnei taha kia hoki mai anō tērā taha, nē? Kia taea e tātau te rapu te āhua o te māuiui kai hea. Ko te kukume tuatahi nei, he hopu tonu nā matimati me te rekereke ka kukume. Ka kore e tere, e tere toro mai, ka uiui kia tako te āhua o nā mahi maikoko o tēnei taha. Ka kukume ana. Ara, koa, kua tika te, te tū a ngā waewae tēnei wā. Tuarua, Ture mai koni. Whārouro o waewae. Tuarua, mehemea tātou e, e kuhu ana ki roto i nā whatīna o te rina nei, nē, ka kite tātou, Kai te maro na na maikoko tenei taha ne na ko ta tatau mahi ko te ko te hauora he whakapiki kia wa te tae ki na piakaaka ne E tae ai ki a tātou ki reira, me whakakaka mai tātou te rere a te toto, te āwhina i te manawa, te āhua nei he manawa kaha, he manawa kaha. Taihoa kia mutu ake i tēnei wā ka tohu ai nā tohu o te whakaata o te manawa. Hei konei ki kua kōrapura konei. Ka kōrapura, ka mihi ake. Ko te manawa, ka, kei te rite tonu tōna kakapa i tēnei wā. Hei whakamātau, kei te pēhea? Mehemea koe e whakauru ana i ō matimati ki roto i te i te pokorua tonu o te kakī, nē? I te poko, i te pokowhiwhi. Ka kite tātau, kei te teitei tēnei taha. Ā, mehemea te taha kōrua haramai ana, Ka whēnei au ki konei noa. Ka mini koe i tēnei taha, kua kite koe i te rono koe i tērā taha e hikihiki mai ai. E hikihiki mai rā, kua tako haere konā mai hara o tēnei taha, koinā ia ka hikihiki mai. Ana ko tēnei mahi, ko te mini o koneki he pēhi, nē? Mana tako, mana, mana tako nui tonu hai, hai pēhi. Ka pēhi tātau ta te mea kai raro te mamae. Hōhonu kē atu te mamae, tēnā i runa noho o te kīrine. Ana ka, hai reira ka pā tonu koe, ka pā tata tonu koe ki te āhua kia, kia tangaroa. Hei tēnei wā kai te whakangarunaru koe i te moana kia huri ai nā hia, nā hua nē. Nā mehemea tātou ka titiro ko tēnei hauora, koinei te hauora a te wairua. Ko te, ko te, ko te hauora o te wairua, ko tōu wairua ki tāu e manako ana koe kia ora. He ora tonu te tangata i reira. He ora tonu te tangata i, i, i tērā.
Kāti, ka whakaaro, kei te hinengaro anō hoki ko tōu manawa ki tōna manawa, ko ōna kaupapa katoa. Whakaaro ki ōna. I ahu mai tērā tikanga i te wāhanga tuatoru, nei, ai tuawhā, i a Hineahuone. Ko te mate mā te āone ōu ki tāu e mahi ana koe. Inā kāre he matemate āone i roto i a koe, whakamutu, whakamutu. Kāre he take o te, o te mahi noa. Tā te mea, koirā hoki te i ahu mai te kupu matemate āone i te tipuna, tō tātou tipuna, i a Hine Ahuone. Ka whakamātauhia e, e Hine Tītama, Ā, otirā e, e Māui, a Hinetītama. Whakamatatahi e koe te tangata. Ā, ka pātai e te pātai, Mō a hea mātau ma te matai ki a mātau i nā wā katoa, nā wā katoa? Ana, koira te āhua o te whakaoranga. Te āhua nei o tēnei, he matatākihi. He mate tākihi. Ehara i te mea, nā nā mirimiri i tohu tērā. Engari nā te, nā te whakaae. Nā te mea, kua whakaaea ia ki a au, kia huri ki te, ki te mirimiri i a ia, nē. Kua kī tonu mai e ia ki a au, taku mate ko taku tākihi. Taku tākihi. Engari kei te pai, Na te mea ko te reo noa mo tera, he kawakawa, he rau kawakawa. Ara memea tatau e turu ana ina nei, tata kua, kua titaha ke peneki i a ia nei. Kua hoki tena e tu. Tena huri mai. Nei? I kuri mai. Ana, kua tika anu nei. He aha, tuatahi, e rua māua i runa i te whakaaro kotahi. Ko te ora tonu. He orana, he orana tonu kai, kai, kai roto i tērā kaupapa. E noho. Nā, ko te, Ko te tiro, mehemea ko te kainā tākihi te mate, nā ko tēhea tākihi. Ko te mea, mehemea koe e kōrero ahau te, te ora mōu kai roto anō i ōu rinarina. Ka tiro tātou i ēnei rina nei, nē? Pai te mahanga. Tēnā nō koe me riri koe i ō rina. Nā, kei te haramai tāna. Nā, kā rau e te hoatu mana ki a koe, Nē? Ko tōu mana nō Owino. Kia mārama tātou ki tērā. Kia kāti tā tātou whaiwhai i ētahi atu. Engari, haere mō nā tauira. Engari ko te, ko te, ko te mana o te whakaoranga, kei tēnā tangata tonu, kei tēnā tangata tonu. Mehemea tāua te tīmata mai tēnei taha, nē? Whai haere mai koe tōu, tōu ringa i tōku, nē? Nā, ka hara mai haere tāua pēnei nā. Kei te makariri katoa nei. Koinā tonu te kaitohu mai ki a tāua, kei te pai te manawa, kei te kaha te manawa. Heke atu tāua ki te puku. Bueno, me tiro e tāua mehemea kua hapū, kua harāre. Hoki atu pēnā. Karekau nei. Makariri katoa nei. Mehemea koe te tiro i tō rina, kei te Ara, kei te pūwhero tonu, kei te mahana tonu. Mehemea kei te wera, kei te mahana ake tētahi wāhi o ōna i tō rina, kua riro te mahana o tōu rino i tō, i te, i te kaupapa o te mate. Kua tohu mai ki a koe e pōuri ana, kua mōhou tonu koe kai reira te mate. Nā, mehemea tāua i te whakatū i te tamaiti nei, ka huri mai ko te tuarā, nē? Mehemea koe te hei te haere, haere mai tō rina, mai, mai tēnā taha ka haere mai e koe ki te wāhi ka rono koe e mahana ana. Kāti. He aha kua mahana aku nei? Nāe, kua mahana ana aku nei. Āra, kai,
kai, kai te mahana. Ko te tākihi nei.
Kāti, kei te uru katoa mai te mahana rā ki konei. Kona, nā Tirohia tō rina i nāna. E pōuri rānei? Kua riro. Koinā tonu te whakaoranga ā wairua. Me hinga koutou he mahi e noho tahi ā whānau, Pai noho tō haere atu i nā kaputīne kāwhi atu, ka rongo tonu koe e mahana ana. Mehemea kua makariri, kua pai, kua ora, kua mahea. He aha, kua toru tātau nāianei kei runga i te wairua kotahi e kawe ana. Ko te ora tonu o te tākehi o te tamaiti nei. Nā, kua pai. Kua ora tonu ai i te ira. Engari ko tātou, ko te mea e noho, e moho ai tāua, Me, me pēhea tāua e tino mōhō ai, kua kore te, te urutā rā, ko tana kaituatahi ia rā, he wai, he wai māori paku noa. Koirā he kaitīmata māna i te ata, he kaiwhakamutuna māna i te ahiahi, koirā anō. Katahi ka, ka pātai atu e tāua, Kei te pēhea te āhua o tana mimi, te rere o te mimi? Mehemea kei te mā te mimi, kua pai. Mehemea kei te hauna te mimi, kei te paru tonu. Nō reira, koirā noa te, te, te rongoa.
He wai māori te tino rongoa. He wai māori te tino rongoa. He aha ai? He rite ki te awa, nē? Tiro tāua I te āhua nā Tākihi kei roto tērā i te rohe o Tangaroa. I te rua e kore ana o tahi waipuke, ka purukati katoa nā aua wai māori nei i te putanga ki a Tangaroa. Ka kati ētahi, nō reira wāhia te puta ki a Tangaroa. Kia tae ai e Tangaroa te wāhi mai te mīna, mai te mīna. Hai reira nā Pari kua pakaru ki waho. ana, e, ko tētahi kōrero hoki o tātou whare paku tawhito waho rā, nē, ngā mea rōroa.
Ngā long drops. Āe, ā, ko te, ko tērā āhua, ko te riro mā Papatūānuku hei horoi haere nā paru o te tangata, i te wā e reri ai ai. Engari tātou i te rā nei, Ka haere atu ana tātou ki ngā wharepaku o te rā nei, ā, ka mimi iho, he kapu mimino. Engari ka pēhea atu te pātenera, he rua kārangi wai ka whai atu i te kapu mimino. Kāre e rua kua rāwā papatū ā ioko i te horoika, kia tātari hanei ngā paru, koira anō te āhua mō te tangata. Mehemea i te kaha te whāngai te tangata, e ka porotiti anō te wāhana ki a Tangaroa, te wāhana ki a Papatūānuku i tētahi hana inā paru ka tuku ai. Nō reira, mā te miri, nei, mā te miri te ihu, mā te whakahoki mai hoki inā kanohi. Mehemea i te kaha te kukome, kua rite ki inā iwi kukutiri anā kanohi,
ā, ana kua kakati nā puna roimata, nei, nā puna roimata. Ta te mea, koutou ngā wāhine, Peni me Kenini. Ko koutou te puna o te roimata, te mātāpuna o te, te mātāpuna o te mātauranga. I, i, kai tautoko i tērā kōrero, ko nā tikanga me nā kawa o te ao Māori. Nana a Kuia, nā Te Apawahine i pupuri i Whaiharupu. E moho ana tāua, inā i ēnei tau mahue ake nei, e omaoma ana ō tāua mātua. Kāre he kaka, nē? Engari koirā anake hoki te kaka. I te rā nei, ka kite ō tāua whaea, ai, arā nā mea mahana ake. Ka wāhia rātou tēnei tikanga o te mau piupiu nei, ka tīkananao atu ki ērā, Kia hae, kia ora ai te tangata. Kia ora ai te iteira tangata. Koira te kaupapa. Ko te marae o te tangata, kia riro ana mā te tangata. Ā, hāunga hoki tō tāua tuahine a Hēnarieta, ā, kāre noho he, he, he tono atu, Ka whakaae anō koe i a au ki runga i tō marae tāpapa au? Nei. Engari nā ā tātou tamariki kai te puhi tonu, ā, e, mā te, mā te kōrero rawa, mā te tomo rawa, mā, mā rāua tahi hai whakaaro, nā kua pai te whakapākana, nē.